artist akadaidzwa pakangoita one or two minutes delay mafans haachade kona ngale were inviting him on a radio because for me kutaura on his behalf ndisati ndataura naye I, i think ndakutokanganisa ndakutodivida mayouths ine matrabos nina ndakafesa

Wagwan people, wagwan family. Ndauya nedzemangoma, Zim Danso to the world. Eh, ndauya nenyaya iri kupisa guys. Mese munoziva kuti pane nyaya iri kunetsa, nyaya yakona Ngale na Mad Viper yakaitika ku Cup Clash. Ndofunga tiri kuona munhu wese ari kupawo maonero ake nemafungiro ake pane zvakaitika ku Cup Clash kuti eh, zvaifanira kufamba sei, zvaifanira kufamba sei. Asi chinhu chari kunyanya kunetsa ndechekuti Godfather Temboman vanga vane nguva vakanyarara vasina chavanga vachitaurawo pamusoro penyaya iyi asi nhasi vazouyawo nemuono wavo kana kuti nemufungirwawo pamusoro penyaya iyi vachitaurawo side ravo aiwa handidi kukupedzerai nguva regai ndikusiyei muchiona vhidhiyo ngatipinde muvhidhiyo
so for instance artist akadaidzwa pakangoita one or two minutes delay mafans aachada atogumbuka so i think paa pangori communication chi breakdown yakaitika between the people are on the stage the performing acts the security allowing the people to come through and the fans mm -hmm ndo chinhu chakabva chavhiringidza that what zvinhu zvakawanda a lot of backlash inenge yakuuya inenge yakuuya because of what

at least asafari i become so worried muri kupanzwisisa i become so worried because artist akauya to perform to give people the best that he could kona ngale were inviting him on a radio because for me kutaura on his behalf ndisati ndataura naye I, i think ndakutokanganisa ndakutodivida mayouths ayo kona ngale afanira kundiudza from his end kuti I, i wasn't on stage remember inini pandakaita capclash uk i was supposed to go with kona ngale Visa rakarana Peter. So already takatoti Godfather Temple man, I cannot be one on what on stage because automatically people who think kuti I am siding nani nakona ngale ndagara ndinenge ndiri mauto ndakapfeka zvechiganasi muri kupanzwisisa ende ndobva ndati pakanzi chooser one artist okuenda naye kuhondo vana ndakuenda nakona ngale kuhondo so for me kuti ndiyozoitisa clash yaye ndaisatoita sei ndisatokwanisa i was outside and he even knows that and zimbabwe even knows that because takatoenda paradio mm. tikanotaura nyaya ipi iyoyo paradio kuti paradio zimbabwe panoti wakasha kona ngale namadviber i won't be on what on stage. on stage so everyone knows because sometimes we have to see things before they what they happen hatifanire kumirira kuti tiite backlash nevanhu kuti ko godfather imi maidanda kuuk but ndima kuitsa clash you know so we wanted to make it fair for, for, for both artists and for the fans as well Aya ndo maonero nemafungiro aGodfather Tembleman. Aiwa ndinokumbirawo kuti musubscribe, kuliker, commenta nekushare motiudzawo zvamuniri kufunga pamusoro penyaya iyi. Thank you. My, my parting words to the youth is Cup Clash is meant to uplift and give a platform to all artists. All performing acts dzanga dziri on the Sting banner wepage All ma artists akahwina they have been paid and the hand over yacho ichaitwa futi live like kungoya kwatikaita kuvanhu so a lot of perception surrounds kunzi aiwa godfather apa munenge muri kushandisa mayouth bcause mukuti artist oyo bhadhara 5 dollars yake kuregister mm. mozomubhadhara futi mari yekupinda there's nothing like that artist anobhadhara 5 dollars yekuregister abhadhara 5 dollars yake yekuregister inobva yampa access yekuti even akasahwina akadyiwa anoenda kuvip kwe10 dollars ende pa5 dollars yake iyoyo ndo pane chikafu chake ndo pane mvura pane mafreshments ake vanotopiwa vese so there, there is no, nothing like that but people of course they will say maybe it's because they, they don't know mm. i wouldn't want to say vanotaura because of this mm. maybe vanonga vasina information but i think it's, it's very fair pasiri fair trust me tinopagadzirisa ende zviri pamwoyo penyu zimbabwe taurai zvese zviri pamwoyo penyu patinokanganisa tiudzei tipaita sei tipagadzirise but thank you very much for supporting on thursday thats uh, to tonight tinenge tiine capclash review tonight and we have another review next week and the week after so kune mastakeholders kune vamwe vanenge vachida kuuya please feel free to contact moya paradio then we talk about it yeah.